Aha kashatu, abataka bahabwirwe oku bakyemerire kuhereza emirimo ekitinisa kandi bakafayo ngu ahabw'okuba emirimo egi nebayamba kandi egaruka eyamba n'abandi. Ebi bigambirwe aha mukoro ogw'okusiima ogubaire aha kanisa eya Kanyaryeru omu disiturikiti eya Kiruhura. Ebi byagambwa Rev. Abaho Robert owa Kanyarye Rukyakye omu Uganda obu yaaba ayebembeire omukoro gw'okusiima kw'aba boda boda ahabw'okutunga amagara kandi n'okugumisirizaana. Boda boda ekagira eiziina ribi. omu Uganda yoona nibareebwa nk'abantu ab'emicwe mibi, abatakwesigwa, mbwenu nitwenda ngu tushangureho ekishushani ekyo ekyotsireho, ekyotsire eki abantu bootsire nibareeba, tuteho ekishushani ekirungi ahabw'okuba aba bodaboda baine amaka, nibajwara, nibajunwa, baine abakazi, baine abashaija so nabo n'abantu nkaitwe. Noobaasisa obutashutamani. Kwonka hariho embabazi ezaatubogaboganira okwe, zaatwihayo, zaatuheereza eby'okugamba. Abantu abaingi okurokoka bakutwara nk'okuntu kutari nk'enshonga. Kwonka ku okumara kumanya ngu hariyo eri omu kurokoka, Mukama asiimwe, okurokoka nikukwiha omu mbeera. kutwara omu mbeera endiijo. Rev. Abaho naagira ngu buri muntu ahikire kusiima ahabw'emigisha ei atunga ahabw'okuba omwitsyo hamwe n'amagara biheebwa Ruhanga. Tusiima ahabw'okuba ku tubaho, tubaho ahabwa Mukama. N'ahabw'ekyo kusiima, omweshongozi akagira ati, Bara emigisha ei Mukama akuhaire. Buri gumwe noija kugwijuka kandi noogusiimira. N'ahabw'ekyo okubaho kwaitu n'amagara agu twine n'embabazi ku turikubirundaana, tushemereire kusiima Ruhanga ahabw'amagara na Ruhanga okutuheereza omwitsyo tukabaho tukaguma turi abantu be. Tuhikire kuba nitwija omu maisho gye kumusiima haihi buri kaanya, buri kaanya, buri kaanya kurugiirira ebi arikuba atuhaire. Bamwe omu ba bodaboda bashoboorore ekibareeteire kusiima Ruhanga ahabw'okuba arinda obutaitwa. Itwe nka bodaboda ekitumire twateekateeka okusiima kw'eri izooba, n'okusiima Ruhanga ahabw'okuturinda okutafa ahabw'okuba nitwimuka omu kasheeshe oshuhura kwonka nooba otakumanya noogaruka omuka nainga torikugarukayo, baingi nibaimuka bashuhura baza kukora kwonka ku barikuhikayo bagwa aha muhanda Mbwenu itwe tugizire ngu naitwe baahi? Ruhanga okuguma aturinzire tukashohora tukagaruka omu maka gaitu n'obusingye. Mbwenu nsiima Ruhanga ahabwa Ruhanga kuturinda akatukozesa okaimuka omuka akasheeshe okagarukayo ori ohuriire. Aha mukoro nigwo gumwe Rev. Abaho Robert ayongiire yashaba abaana kufayo munonga bakerinda obutabanguka aha ishomero ekirikubaasa kubasiisira okushoma kwabo. N'okushaba Ruhanga ngu Ruhanga abaheereze amaani n'okubaasa n'obwengye. n'okusaasira abazaire baabo oku bariyo nibeehayo nibatunda ebintu ngu babashomese, n'okushaba abaana ngu baaba baahikire aha mashomero bagire emicwe mirungi, bahurire abazaire baabo ab'aha mashomero abo nibo bashomesa, beerinde strikes, beerinde kukwata ebirahuri, bagume bari omu mikono ya Mukama kandi bagume beeteekateekire kutunga. eki abashomesa baabo baabaheereza. Job Kato obwa Sky TV yaga enshonga omuri Kiruhura. Omugande omunyeshengyero kazi owa district